L-espressjonijiet Maltin, l-istorja tagħhom u l-logħob bil-kliem huma fil-qalba tal-kotba ta' Martin Morana. It-tim tagħna ltaqa' ma' Martin sabiex jitkixxef dwar x'nifhmu bil-kelma espressjoni u nitgħallmu dwar xi wħud minnhom.
Il-kotba tiegħi, tliet kotba li ppubblikajt, huma kollha bbażati fuq idjomi, espressjonijiet, qwiel, aneddoti mill-istorja ta' Malta u anke dik tad-dinja ta' madwarna li laqtet 'il Malta. U ppruvajt inlaqqa' Dawn l-idjomi, dawn l-espressjoni, dawn il-kliem antik, kliem minsi, kliem li huwa m'għandux jintuża llum jew inkella jintuża b'mod differenti. Ippruvaj dejjem insib l-oriġini tagħhom. Il-qofol ta' dawn il-kotba huwa dak li ngħaqqad il-kelma mal-istorja. Espressjoni tista' tkun espressjoni frażali, pereżempju ngħidu ħobża u sikkina. Jew inkella ngħidu kelb u qattus. Jew inkella sab ix-xoqqa f'moxta. Dawn huma espressjonijiet. Imma mbagħad għandek espressjonijiet anke aktar kuluriti, aktar enfatiċi. Huma espressjonijiet li x'aktarx forsi iżjed ngħidulhom idjomi. Huma espressjonijiet li huma qishom clichés, ħa ngħid hekk, billi dawn il-clichés, dawn l-espressjonijiet ikollhom eżempju aktar ħaj. Aktar forsi ehm, kulturali. Hemm ħafna espressjonijiet u edjomi Maltin illi jmorru għandhom storja warajhom bħal meta ngħidu dawk it-tnejn dik il-koppja isom id-diju d-do dejjem flimkien, ġiex tiħbib dejjem flimkien, id-diju d-do. Bħal meta ngħidu isom ħobża u sikkina. Eh, hemm oħrajn, hemm ħafna espressjoni simili bħalhom, isom parilja. Imma d-Di u d-Do interessanti għaliex dawn huma ismijiet Di, De, E, E, u Don, D-O-N, huma ismijiet ta' żewġ gunboats Ingliżi li kienu Malta fl-aħħar tas-seklu dsatax u l-bidu tas-seklu għoxrin u dawn dejjem kienu sorġuti irmiġġati ħdejn xulxin, l-imsida. U għax dejjem kienu dejjem irmiġġati ħdejn xulxin, ġew sinonimi Bniedem beda jagħti l-analoġija ta' meta koppja dejjem flimkien, ġewġt il-ħbieb dejjem flimkien, bħal qishom dawn il-ġiex bastimenti li huma dejjem flimkien. Issa biex immorru fl-istorja aktar fil-fond, l-isem ta' dawn il-ġiex bastimenti ma kienx di u do, imma kien di, de, e, e, u do. DON, li jfisser ismijiet ta' żewġt ixmajjar fl-Iskozja. Kien hemm pereżempju, Qatt ma kilt kirxa miegħek. Meta ngħid qatt ma kilt kirxa miegħek, għaliex ngħiduha? Jiġifieri inti m'intix ħabib ta' ġewwa, m'intix bniedem li nafek sewwa, m'intix tal-familja. Għaliex meta bniedem qatt toffrilu l-kirxa biex jikolha, qatt toffrilu xi ħaġa speċjali, xi ħaġa li tirrikjedi ħafna ħin biex tippreparaha. u ssajjarha, u allura int mhix qed toffri xi ħaġa bħal biċċa ħobż żgħira, qed toffri xi ħaġa partikolari, xi ħaġa prestiġjuża. Ngħidu telgħalu San Filep. Għalfejn ngħidu telgħalu San Filep? Għaliex Hemm storja ħelwa li tgħid li San Filippu Neri, San Filippu Neri, kien qaddis ħelu, ċajtier, kalm u l-imġiba tiegħu kien jinħabb ħafna man-nies. Però darba dan kien qed jipprova iġiegħel bniedem ħabsi jgħix ħajja sewwa. U dan ma ritjah b'xejn. U jgħidlu llum, jgħidlu għada, fl-aħħar San Filep, verament tellgħalu San Filep għax qabdu mill-kotz t'għonqu u fajjarielu. Issa biex bniedem twajjeb, ċajtier, qaddis, titlagħlu, taqbiżlu u tfajjar lill-bniedem, vera jkun tellgħalek San Filep. Hemm ħafna espressjonijiet li nbidlu maż-żminijiet u l-espressjonijiet jinbidlu skont iż-żmien li tkun qed tgħix fih. Eżempju, jekk fi żmien fi żmienna ngħidu espressjoni, 200 eh, sen ilu, 300 sen ilu, forsi konna ngħidu oħra, però mbagħad hemm espressjonijiet illi huma storiċi u li baqgħu magħna bħal meta ngħidu dak jew dik il-karozza isa karrakka. Issa wieħed jekk jaħseb ftit, il-karrakka hija eh, bastiment galera tal-ordni li ġew biha eh, kavallieri minn rodi. Sewa, imma dil-kelma tant baqgħet Din l-espressjoni tant baqgħet b'saħħitha li għadna nużawha għadna nużawha sal-lum. Mingħajr espressjonijiet, il-Malti ikun ħaġa ċassa, ma jkollux dik il-ħajja, ma jkollux dak il-kulur, dak l-enfasi, u hemm ħafna espressjonijiet li ilna ngħidu żmien, żminijiet kbar. Bħal meta ngħidu sab kappell jiġih. Dik hija espressjoni sewwa, sab kappell jiġih. Bħal maħna ngħidu eq, eh, dak isu Amerikan ħej, jiġifieri fuqhom. Sewwa, sa ma nafx li l-Amerikan iwafquhom imma daqstant, imma hekk konna ngħidu, sewwa, għax apparagun tal-Maltin kienu nies li jbertqu l-flus għalina. U hemm espressjonijiet oħrajn illi huma espressjonijiet aktar riċenti, għadhom moderni u speċjalment fost iż-żgħażagħ, fhimt, bħal meta ngħidu int bis-serjetà jew? Jew inkella bomba dik man. Għan l-Ingliż fiha, imma huma espressjonijiet li jirriflettu